Ha'ete oĩ chirũnguéra mba'eichajoaitépa ñande ka'arupytũ Viernes del Folklore renduhára ha rechahárakuéra. Radio Popular Canindeyú 95.5 chirũnguéra mene. Ñande ka'aru porã joa, ñane kyre'ỹ, mba'égui piko anichénepa que ojakuvo porã ndaha'éi la ro'yetereíva, naho'ysãitereíri, ha peteĩ ambiente aníntandi espectacular ko ñane ambiente che irũnguéra ha tei ani ko oikéma mes de julio Mes de la Amistad, Cruzada Mundial, o sea que Día Mundial de la Amistad, pe asinuguéra avei ojecelebráta hína ág̃a el 30 de julio ha ko'ág̃a tee ñamoñepyrũ la Mes de la Amistad. Aipóramo asinuguéra che vy'apavẽ enteroete ñande rapicha oĩmava hína pe irradio'i rupive japysakápe ha avei jesarekópa oĩma hína por Facebook Ha avei Youtube, Youtube chiruguéra ikatu pehecha porãve, pehendu porãve, sin ningún tropiezo, ha Facebookpe upeichante avei, ha avei ñande rrádiove, ikatu ñande equipo de sonido avei ñakonecta ha Jaha hese hína chinugué añehendúvo ñane rembiapo hérava Viernes del Folklore. Ja'éma oĩ las seis y media ka'aru ñañepyrũ chinuguéra ha jaha hese la ocho peve ha ikyre'ỹvo la ñande audiencia. La ñande audiencia kuéra outáramo chove jahamiẽ, siempre jahamiẽ hese la ocho y media ha oipotao hikuái la nueve. Jahupytýta ndéi hendihekue a la las nueve pyhare chinuguéra. Ja'éma oĩ, Tupã marangatu siempre túva Ta'ýra ha Espíritu Santo ijehovasa ha iñesãmbyhy, ha py'aguapýpe ñanemoirũ syrũnguéra, oréve, mbohapy tapicha pende rayhuetéva ha peẽ oresegíva katuĩnte lo día vierne upeichaiténtene avei hína jahupyty la bendición del Todopoderoso, jajotopapajey hag̃uáicha ko ka'arupytũ porãite. Ajépa upéicha! Mbo'ehára Lorenzo Fermín Galeano. Upeichaite Luis, salúdo ndéve, upeicha avei Abel-pe ha mayma ñanerendúvape g̃uarã avei ñaiméma ápe ko mba'apohápe Luis ha jaikuaángo la Viernes del Folklore, vierne pyhareve og̃uahẽ ovéngo ñande ñaiméma sako'ípe jajepreparáma, ñakomentáma la ñaneprogramarãre ha Ha upévagui ñaime Luis ha ñane mba'e ñembyasýngo jaguereko la familia Radio Popular, Luis estediángo hekove jey kuñakarai Gudelia viuda de Ortiz, pévagui ñane amigo Avilio, ingeniero Avilio Ortiz sy hína ha heta iñemuñare opyta tyre'ỹmema entonces oho la apyrave'ỹmema kuñakarai Gudelia viuda de Ortiz a los noventa y seis años de edad he'i. Heta oikove pe kuñakarai Luis. Upéicha mbo'ehára ha ko cien áñoko ndaheta tapichái ohopyty, sino cuatro áño iti oferta chupe pe ohopyty hag̃ua pe cien ndehegui, jaipóramo la mama guasu del hogar, siempre la reina del hogar ha'e las madres irũnguéra ha péango tuicha mba'e hína oime oĩngo peteĩ ipurajuichaiténgo ko ñande sy Ñandejára oguerahárõ Tyre'ỹmi japytáramo ndareíri ñambyasy, he'i. Péva ko sirvua ha'e hína la reina del hogar, la joya de la familia. Péva ko la mamá niko la familia mbyatyha. Mamá ndaipoivéi ogue, la familia jeisa'apipáma mbo'ehára. Upéva ko he'i doña Aurora Gómez, ore ko roime once hermanos he'iha siempre los once. Roreatypa la Navida pe Semana Santa, Día de la Madre, ha mama ohoguive he'i siempre ndoroguerekovéima la oportunida pe once, ndororeatypavéima ojuehe he'íva. Siempre oĩ katuete la persona la iproblema tuicha, roheka la forma la hermano hermanakue oreaty hag̃ua he'i, ha oĩma la dos tres voi ofalta katuetéi, cada vez que la encuentro la dos tres hermano siempre noĩri he'i. Pévako ha'e Mbo'ehára la tuichavéva ha siémpre yma chemandu'a karai Mingo Ramírez, don José Domingo Ramírez he'íramo guare, ag̃uahẽ hendápe ohasa ahasa ahávo ha che renói, che kuaa ha che renói. Ha ndaiko ku Anuncio Alfonso ra'yre, he'icha ha'e karai José Domingo, ha epytávo iñañomongetami. Ya oñekytĩmbáma chugui la hetyma umía. Ha oñomongeta ha he'i chéngo la amba'eguasuete che la sy ra'e la ñande rógape, pórke chéngo la che mborayhu jára omanóramo guare he'i la doña Clara, upe vie ndoguerekovéi pe enkuéntro ohasakue che ha'ykua ha upéi mba'e la pórte mba'etekóiko hína. Upéichantéma he'i che he'i ha pe enkuéntro Pe oikómia pe sópa je'u pe ñetokuéra ovy'apa peteĩ alegría total la ñane sy guasu oĩvo la ñande rógape. Iporãmo don Navíllo che amígo ientéro nde ñemoñarekuérape ndohasy ikristiána resignación, péva che amígo ndahekoviavéimi pe ñande sy pore'ỹ mbo'ehára. Upéicha Luis ha ja'émango ñane amígo Avilio ha'ekuángo heta ermáno oĩ, heta ermáno oĩ ha ñande pa'i ñembyasy avei Rrádio Popular rérape ñamog̃uahẽ chupekuéra enteroete familiare oĩva ha upéicha avei niéto, niéta, bisniéto umi entérongo oĩmbaitéma upépe ha entónse enteroetéape ñane mba'e ñembyasy g̃uarã Luis ha Abel ja oĩkarãikarãima hína. Upeichaite mbo'ehára péina haber ya imagina ñahendu marãngo purahéi porque la ñane programa ngo héra hína viernes del folklore he'i ñande entonces ka'aru pytũ che irũ nguéra ñañepyrũ kuante día mes de de la amistad uno de julio del año dos mil veintidós mes de la eh fundación irũ nguéra oñeiméma mes de la amistad-pe ñane amigo ñane amiga kuéra marã ha'e la amigo Ma ha'e la amiga ohendúva ñande programa, ñanderecha ha ñandesegíva ñane rembiapo. Abel Benítez, Ñe'angeha kupe guive, péina che irũnguéra ojopy marandu rembiapokue ha og̃uahẽma pende rendápe Pichite ha ypyahýi porã.

Planta del Boque, he'i ñandéve la ermána Vera, ohenduka ñande chirũnguéra ñañepyrũhoitégui oĩtĩ purahéi iñepyrũmby. Yvoty memetẽ chirũ, planta memetẽ ñande purahéi eteja. Péango la ermána Correntina hina Luis ha igusto la ipurahéi, he'i ñande estíloitépe la opurahéi aila paraguájoichaite ha'ekuéra ha. oje'e'oíkuri la corriente umi ha'épa hague la Paraguay jurisdicción meme ha la costumbre la jaguerekóva la laya umi la correntina umi ñandehechaite voi ko'ág̃ape omantene hikuái he'i. Balear he'i ochichẽ osẽ umi ajeko upeichaite ñande vaicha ko'ag̃aite peve hikuái he'i mbo'ehára ha upéicha avei ñahendúkuri che yvoty mombyry péango purahéi ñande Gallardo Arce ha Hilarión Correa iñakãkotýi oguenohẽ akue. Mbohapyhápe katu ome'ẽ Flaminio Arzamendi a los romanceros nativos, Quiñones Moray y Ahy'o Joyvýpe, Ñañepyrũre voi ñane rembiapo Vierne del Folklore ha mba'etekóiko che irũnguéra la 0985, Noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho, Kuña kuimba'éva, peiméma hína prendido, pehecháma, pehendúma hína, ha peikatu ñañohenói ikatu jagueroka la ñande por audio gua uno oguerokase ha upéva ko ndaha'eiete oĩ problema, eh, péva ko ndaha'eiete oĩ problema, la ñande audiomi ñamohenda ha'e jaguerokami la cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho pe che irũnguéra ha.